Morning y bon dia. Mi nomber ta Reginald. Anto mi ta riba mi pagina cu yama yourdigitalentertainment.nl di cual mi tin hopi informacion, servicio y tambe nogoshinan online. di cual nan por yudabo den e aña aki, cu ta 2021, pero tambe den e aña binidero. Ki ta pasa Miami cu hopi peticion cu ta pidi pa hasi e algun video anto na, uh, con ta bisa, na papiamento, y asina ki tambe mi por demostra of mustra con mi tambe ta ganando placa y asina ki bo tambe por. I tambe loke mi tin ku agregá ta, hasi bo mes un fabor, hasi bo famia un fabor, hasi bo famia, bo konosinan, hasi tur hende ku ta rondó di bo un fabor. Anto keda pendiente i mira te na unda e video ki ta bai no, ke mende mira te na final pa asina ki bo tambe Bo wòrdu animá i kisas tambe lo bo join, anto outomátikamente lo mi yuda bo pa bo por drechá un parti di bo situashon finansiero korobon. Ta un parti, ta dependé kon bo ke hasi e negoshi akí. Si bo ke siele full time, si bo ke siel part time òf bo ke djis drumi patras, anto tambe warda e mes. Um, Diena, anto ora bo tin suficiente den bo balansa bo por saca bo placa. E video ki eigenlijk te bai over di uh, ah, Patron Pay, di con Patron Pay. So Patron Pay ta un negocio que ta pagando. Ta pesei mi a escoge Patron Pay. También después mi te bin con otro negocio, pero ese nan ta otro video. E video ki ta tocante di Patron Pay, anto awe atrobe Mi ta bai hasi un retirada. Ta nifiká mi ta bai saka plaka for mi akount un biaha mas. Di kual tambe mi por mustra. Mi ta bai mesora riba mi mi balansa i mi tin un total di, enkele mas si un renobashon di mil nuebe shente i nobente i nuebe. Y si bo por mira cu mi tin doshenti y trinta y shete por shento caba cu mi ricibi. Men ki mi ta bay haci awe? Mi ta bay retira. Dicon? Pasobra cu si e yega na treshen, mi no por saca mas for di mi balansa. Ta nifica mi tin cu saca tur dia, di e manera aki mi por cu ora mi balansa, ora cu e porcentahe yega na treshen, Mi mester sòru pa e, e, e parti aki di balansa keda lo mas mínimo posibel. Ta p'esei mi ta saka tur dia. Tambe mi ta bai mustra mesora e parti kaminda ku mi ta saka, ke men di mi withdrawals dan, pasobra tur loke ku mi papia den mi videonan ta kosnan ku mi mes a hasi, ku men di uit ervaring mi no ta bai papia un kos ku mi no a hasi. Òf ku otro hende a hasi, anto mi ta bisando esei? Nò. I si bo por mira kinan ku a hasi e si kuenta i esneki bo por sigui bin abou? Tambe mi djis dal bai na numero dos djis pa bo por mira ku um, ta kon e koki ta bayendo. I laga mi bisa bo, e ta bayendo estupendo. Tur esakinan ta doshen, doshen, doshen un tra e otro. Tur dia mi ta saka. Ta bai back na mi parti, pagina number uno, anto mi ta djis bai, paso mi kere referi na e dianan, den dia 31 di mart, dia uno, dia dos, aki nan bo mira ku bo saka dos biaha mes, mi saka dos biaha akinan, dia sinku, dia seis, seis atrobe shete, i dia ocho ku tabata yera. Awe ta dia nuebe, ta nifiká ku awor aki tambe mi ta bin hasi un withdrawal òf un retiro. Pasobra esaki ta nifiká ku loke mi ta bai hasi awe, mi ta druk aki nan pa mi hasi un niu withdrawal, anto awe mi ta bai skohe mi ta bai skohe seis shen pa mi saka. Pasobra mi tin nuebe shen disocho. Anto aki natu tambe mi ta bolbe saka. Mi ta klik riba. Make now. Ora ku bo klik riba Make now, e ta bisa pending confirmation on your email. Ta nifiká bo mester sòru pa bo tin bo mail mester uh, ta aktivo i e ta bon. Si bo mail no ta aktivo, bo tin un problema serio. Sombra bo no por konfirmá. Anto si bo no konfirmá, bo no por saka Placa. Laga mi bai mesora den um, mi mail. De forma ki ate ta para aki. Email confirmation. Mi ta druk riba je. Confirm my withdrawal. Anto lo ki mi ta hasi, mi ta gewoon mi ta normal, mi ta bai na dashboard. Bo por mira ya kaba ku nan a saka e seis shen mesora. Anto mi ta bai bek na mi withdrawals. Anto pa mi por mirele si e ta pending. Tegi pending si mi ke ini mi por kansel'e. Pero mi no ta bai kansela nada pasobra ta e bedrag ei of e kantidat ei ku mi ta saka. Anto bo por mira kinan tambe pa kada plaka ku bo retira bo tin ku paga un dies por shento di teks. Esaki ta gewoon nan no goshi. I otro kos tambe ku loke mi tin ku agregá, ora bo na hinka bo mes den un nogoshi ku no ta paga, numero uno. No hinka bo mes den un nogoshi ku bo tin ku hasi hopi kos. Esaki si bo ke bo ta traha, si bo ke bo ta buska prospekto, si bo ke bo no ta buska prospekto, esei ta keda na bo mes. Pero mi konseho ta, si bo buska prospekto, bo ta yuda bo mes i bo ta yuda tur hende so arondó di bo. Te men di ki mi konseho ta, buska prospekto. Anyway, bosan pasa un felis dia i si bo gusta mi video kòrda ku bo da like, supskribí bo mes, dal na e bèl pa asina ke bo paña tur notifikashon di ora di mi video nobonan referente di negoshionan ku por yuda bo